Illum ħa nkunu qed nitkellmu fuq il-poetessa Doreen Micallef li hi mara importanti fil-letteratura Maltija. Ħa niddiskutu għaliex u x-xogħol tagħha. Biex nagħmlu dan magħna fil-programm għandna lil Immanuel Mifsud li hu kittieb prolifiku u fl-2011 sar l-ewwel kittieb Malti li rebaħ il-Premju tal-Letteratura tal-Unjoni Ewropea. Magħna wkoll għandna lil Marlene Saliba, li kienet lecture tal-letteratura Ingliża qabel irtirat. Hi kitbet kotba tal-poeżiji bil-Malti u bl-Ingliż kif ukoll essays ta' kritika u riflessjoni letterarja. Hi tiftakar tajjeb lil Dorin Micallef u hi u Dorin kien ikollhom taħdidiet dwar il-letteratura u dwar il-ħajja in ġenerali. L-ewwel nett, kif intom? Immanuel, Marlene.
Tajjeb, grazzi.
Iva, grazzi. Nilqakom fil-programm. Ix-xogħol ta' Dorin Mikallef ħireġ mill-qalba tat-taqlib letterarju u kulturali mniedi fis-snin 60. Immanuel, inti tgħid li jirrimarka fenomenu importanti fl-istorja tal-letteratura Maltija. Għaliex, u għas-semmiegħa li mhux familjari mal-istorja tal-letteratura, tpoġġina naqaf f'kuntest jekk jogħġbok?
Mela, kien mument importanti u naħseb illi Marlin attwalment tista' titkellem aktar minni il għaliex għexet dak iż-żminijiet. Kien mument importanti il għaliex l-ewwel net seħħew ħafna bidliet interni fil-pajjiż. Ġifieri kellek kellek id-diċenju li fih eh, kellek il-ġlida bejn il-Knisja u l-Partit Laburista li u kol wasal għall-interdet. Fil-frattemp kellek il-moviment li l-pajis għamel lejn l-indipendenza. Eh, fil-frattemp, ġu kollu tiġri f'daqqa, fil-frattemp kellek u koll influss ħafna ikbar mill qatt kien hemm ta' eh, turisti, nies barranin li ġejjin hawn iġorru magħhom il-bagoll personali u kulturali tagħhom eh, lej pajjiżna. Eh, fil-frattemp ukoll eh, kellek barra il-boom tat-turizmu jibda il-boom tal-kostruzzjoni tal-bini illi llum ilkoll nafu f'liema sitwazzjoni ġabitna. U barra minn hekk eh, diversi persuni bdew anka jisifru huma le meta qabel is-safar kien Eh, diffiċli ħafna iktar mill-li kien dak iż-żmien u eh, il-mezzi ta' komunikazzjoni bdew jinfirxu anke aktar. Ma baqax dak iż-żmien fej fit-triq kien ikun hemm television wieħed u n-nies jinġabru f'dik ir-rokna biex jaraw it-television bħalma ġli anke naraw f'ċerti ritratti antiki. Da jfisser illi il-Maltin anke l-kittieba ovvjament bdew isiru aktar konxi ta' x'inhu jiġri barra. U ma rridux ninsew li fl-istess deċenju barra kien hemm affarijiet kbar ukoll qegħdin jiġru. Jiġifieri qegħdin nitkellmu eh, iż-żmien meta il-bnidem tela' fl-ispazju, il-bnidem tela' jippassiġġa biex ngħidu hekk fuq il-qamar, il-bniedem illi ivvinta u beda juża anka il-pinnola kontraċettiva bit-taqlib kollu li dik ġabet magħha u progress kbir fil-qada tal-mara, speċjalment jekk qed nitkellmu fuq poeta mara hawnhekk. Kien iż-żmien ukoll meta kien hemm protesti kbar mill-movimenti soċjali tal-hippies, tas-suwed, tal-libertajiet tan-nisa, tal-libertajiet ċivili. U kien hemm postijiet fejn bħal ngħidu aħna Franza fejn il-moviment studentesk kien b'saħħtu tant illi kien saħansitra ta' teddida kbira fuq l-establishment politiku. Dan kollu jaqat u jsib ruħu fil-poeżija tagħna ta' dak iż-żmien. Marlene, It-tnejn poetessi, it-tnej li intom taċċenu għall-qawwa tal-bniedem flimkien man-natura fil-poeżiji tagħkom. Stajt nosserva similaritajiet. Tgħidilna ftit aktar fuq Doreen, lil hinn mix-xena letterarja, Doreen bħala ċittadina, bħala persuna u bħala mara?
Iva, jien u Doreen ta' mbarxuxin fil-fatt twelidna fl-istess sena. Naħseb li bil-mod kif nittrattaw diversi temi u l-istili tal-kitba tagħna naħseb huma differenti. Immeħe nifhem li wieħed jista' jara xi affarijiet simili fil-poeżiji tagħna bħal pereżempju li nħarsu lejn ir-realtà mhux biss kif inhi jew kif tidher iżda nippruvaw naraw kif tista' tkun insiqisu l-potenzjal tal-individu, tas-soċjetà għal kwalità ta' ħajja ħjar, li nħossu r-rabta anki emozzjonali man-natura u mal-ambjent kosmiku li ngħixu fih. Hemm, hemm affarijiet hekk. Inti saqsejtni dwar Dorin li lin mix-xena letterarja. Eħe, Li għal Manuel għax nieħ niftakar dawn kollha meta kont żgħira kollha, meta l-żmien taqlib kollu. Ġifieri eh, bħala ċittadina, ħana jdu nibdew minn hekk, bħala ċittadina Dorin kienet ħobb lil Marta u lil Sim Marti Eh, għamlet numru konsiderevoli ta' snin fit-tmeninijiet u d-disajnijiet fejn tefet ħarsa ħafna enerġija tagħha fuq il-politika lokali. Ippruvat toħlo l-ewwel fiħdan partit u mbagħad fiħdan partit ieħor moviment taħsib ħieles ta' nies intellettwali li jitraxxendu l-politika partiġana u li jgħinu jiggwidaw il-politikanti anki biex ikun hemm aktar dialogu pożittiv u anqas firda bejn iż-żewġ partiti l-kbar. Kien għal qalba l-aspett soċjali u kienet tixtieq ittejjeb il-kondizzjoni tal-ħajja ta' kuljum ta' dawk li b'xi mod jew ieħor qed ibatu. U fl-aħħar snin ta' ħajjitha kienet qed taspira li Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. U bekk aħna l-Maltin niksbu wkoll u nsiru ċittadini Ewropej. Jien sirt naf għal Doreen fil-bidu tas-snin 70, fil-fażi tagħha meta l-letteratura kienet aktar fiċ-ċentru tal-attività tagħha u kienet l-entratura tagħha għal ħajja pubblika. Dak e, issa bħala mara, bħala mara ma kienx mara ta' idea tipiċi Maltin ta' żmiena, kienet issaqsi mistoqsiji eżistenzjali, profondi, ċerta anzjetà u tiddiskuti ma' nies li kienet tqis b'ċerta stima biex tipprova ssib it-tweġibijiet għal problemi, għal misteri tal-ħajja e, u anka għal dbatija li kienet tgħaddi minna. E, kienet persuna intelligenti, tħobb taqra, sensittiva, kienet ġeneruża fiżikament u emozzjonalment fraġli, però mbagħad kellha moħħa assertiv ħafna u, u kienet ukoll assertiva fl-opinjonijiet u fil-ħsibijiet tagħha. U kien diffiċli biex bidlila l-opinjoni. Kienet tajt eħe, eħe, speċi.
Kontlarju ta' dak li kien lan li jagħmel il-moviment għaw minn letterarju li ma jiddiqx jisfida l-status quo, speċjalment fejn tiġi l-politika u r-reliġjon, Il-poeżiji ta' Doreen kienu jolqtu b'mod differenti, il-kitba tagħha ġeneralment tevita l-polemika u l-kontestazzjoni politika, iżda b'xi mod jew ieħor, il-qarrej xorta jispiċċa fil-qalba ta' diskors qawwi fuq il-politika tas-sessi. Immanuel, b'liemod Doreen introduċiet il-feminiżmu fil-letteratura lokali? Kif poeżija poeżija eliminat dik l-imsejħa l-male gaze li dejjem sibna fil-letteratura Maltija u għodna nsibu?
Ara, jien naħseb li huwa importanti niftakru xi ħaġa illi tant hija ovvja li tista' taqbżilna illi qabel issa il-preżenza ta' poeti nisa kienet verament minima. Ġifieri jekk nieħdu pereżempju l-era romantika, kellna mara waħda. Kellna lil Mary Mejlaq, ehm, persuna ta' tenaċità kbira, ehm, ta' ras ibsa kbira, imma ras ibsa fis-sens sabiħ tal-kelma, illi din il-mara għexet għall-poeżija tagħha. U rridu nqisu li bħala persuna Mary kienet eh, minn għawdex fi żmien meta imqar il-vjaġġi bejn bejn iż-żewġ gżejjer mhux bħallum eh, għandek skużani għandek il-faċilità ġbri anke bdi biex tersaq lejn Malta dak iż-żmien kienet kienet ċaġa diffiċli. Ehm, L-era moderna mbagħad tlaqqagħna ma' ftit iktar minn mara waħda, ġifieri kellna lil Doreen, kellna lil Lillian Sciberras, kellna lil Marlene, imma l-poeti nisa kienu jaslu s'hemmhekk. Jiġifieri ejja nifhmu li kuntrarju għal-lum, kuntrarju għal-lum, il-preżenza tal-poeti nisa kienet minima. Mela dik diġà hija xi ħaġa importanti li rridu nżommuha f'moħħna kontinwament. Issa, fil-każ ta' Dorin partikolari, Dorin inqisuha bħala waħda mill-ewwel poeti konfessjonali tagħna. Ok? Il-pożja tagħha hija hija qrara, hija stqarrija ċerti drabi intima ħafna ta' min hi Doreen Micallef. U naħseb li il-feminiżmu tagħha eh, jidher forsi anke inkonxjament ma nafx għax qraċ il-feminiżmu hi bħala persuna, imma inkonxjament jew konxjament hi stabbilixxiet lilha nfisha bħala mara, x'irrid ngħid? Irrid ngħid illi anke x-xewqat tagħha, ix-xewqat intimi tagħha, il-personalità intima tagħha, dawn kienu ħwejjeġ illi l-poeti rġiel ormai tradizzjonalment kienu ilhom jiddiskutuhom u joħorġuhom fil-poeżiji tagħhom. Doreen ma qagħditx lura, ma qagħditx tgħid għax jiena mara mela ċerti affarijiet ma ngħidhomx. Anzi, għax jiena mara ngħid x'inhi l-perspettiva feminili fuq l-imħabba, fuq ix-xewqat, fuq l-intimità, imma anke fuq kif semmiet Marlene fuq temi aktar aktar kbar, aktar kożmiċi. U allura l-preżenza tagħha ta' mara ehm, hija importanti ħafna kien turning point fl-opinjoni tiegħi ehm, fl-istorja tal-letteratura tagħna. Il-fatt li kellek mara illi kellha l-kuraġġ illi tesponi il-ħsibijiet, il-ħsus tagħha, hemmhekk naraw is-saħħa morali illi kellha. Kif qalet Marlin, persuna fraġli, fiżikament kienet fraġli wkoll, ċkejkna ċkejkna jiena ftit niftakara stradarjali titmal qtates u hemmhekk anka dan id-dettall jista' jidher trivjali però mhux għax juri dil-mara x'sens kbir kellha ta' altruwiżmu ta' ta' ta' ta' mħabba lejn l-ieħor ok, li xed nejdu tates jiġru fit-toroq daw kienu, le, ehm, il-prezenza tagħha, il-fizik tagħha ċkejken fraġli, imma is-saħħa morali tagħha kienet ċaġa tremenda fl-opinjoni tiegħi. Marlin nafċer li tista' tgħid aktar fuq hekk.
Marlene, bħala mara li kont attiva fix-xena letterarja wkoll dak iż-żmien, x'tip ta' ostakli kien hemm li kienu relattivi għall-ġeneru? Tiftakar xi esperjenza partikolari fejn kien hemm xi każ ta' mansplaining, eżempju mansplaining meta raġel jispjega lil mara mingħajr ma tistaqsih xi trid tagħmel jew għandha tagħmel jew taġixxi f'ċertu sitwazzjoni li hi tkun konxja biżżejjed tagħhom li forsi tixtieq taqsam magħna jew forsi xi aneddotu li tiftakar? Eh, dak iż-żmien kien żmien differenti ħafna li dan nisa laqas nista' nemmen kemm inbidlu l-affarijiet dawn l-aħħar 50 sena. Kważi fil-kampi kollha tal-ħajja li dan nisa. Iva fis-snin 70 jien kont attiva fi xena letterarja, kont segretarja fis-Soċjetà tal-Poeżija li chairperson tagħha kien il-professur u poeta J.J. Cremona Fis-snin sebgħin, għal xi ftit snin, konna noħorġu rivista bit-titlu Poeżija li jien kont fil-bord editorjali tagħha flimkien ma' Daniel Massa, Victor Fenech u Paul Xuereb. Fil-kamp letterarju kien hemm numri ta' ostakoli relatati mal-ġeneru. E, l-ewwel nett kif qed jgħid Manuel, il-kittiba nisa Maltin u anki barranin li konna nistudjaw l-iskola kienu tassew ftit, u anki barranin mhux Maltin biss, Meta tikkomparom ma' dawk li kienu irġiel li nitalmu fuqhom, per eżempju niftakar kemm l-iskola, kemm l-università meta konna nistudjaw il-Malti, nifxi erba' poeżiji ta' Mary Mejlaq, il-poeżiji l-oħra kollha, r-rumanzi, id-drammi li kellna fis-sillabu tal-letteratura Maltija kienu kollha miktuba minn irġiel. u anki l-letturi, b'eċċezzjoni ta' waħda jew tnejn meta kont l-università l-ewwel lawrja kienu kollha rġiel. Bħala nisa kellna xiftit li xejn modelli ta' nisa kittiba jew kritiċi letterari, id-deċiżjoni tal-kod edukattivi letterari u tal-aqdiet letterari kienu fidejn l-irġiel. kienet tinħass ħafna n-nuqqas tal-perspettiva tan-nisa anki fil-lingwa stess kif kienet infassla. Dak iż-żmien jekk tkun mara u taħdem mal-gvern f'ħafna oqs moħra u f'ħafna oqs moħra meta ituk ix-xogħol trid tifferma kuntratt li tirriżenja meta tiżżewweġ. Daqshekk, għalhekk kien diffiċli għal mara biex tibni karriera anki waħda tal-liema tal-letteratura jew tal-riċerka sempliċi. U fiż-żwieġ ir-raġel u l-mara legalment ma kienux meqjusin ugwal bħal mumallum bil-liġi r-raġel kien il-kap tal-familja u hu mistenni jġib il-ħobża ta' kuljum. Ekonomikament ukoll il-mara kienet għalhekk tiddependi fuq ir-raġel. Kien hemm ħafna aktar kondizzjonar tal-woli sterjotipati u anki ħafna aktar aċċettazzjoni ta' dawn ir-rwoli kemm mill-irġiel kif ukoll min-nisa. Ġifiri kienet din oħra. Bħala espressjoni pubblika u letterarja fis-snin 60 u 70 għalina n-nisa u kienu kol eh, diffiċli aktar biex ikonna l-kuraċ nitkellmu nidbu fil-pubbliku. Konna aktar ikkondizjonati biex nsiru postna u noqogħdu fil-ħajja privata tal-familja. Madwarna mhux biss il-politikanti iżda l-avukati, it-tobba, il-letturi, konferenziera, eċċetera kienu kważi kollha rġiel. Bħala każijiet ta' mansplaining u ta' atteġġjamenti kondixxendenti lejn in-nisa kienu jiġru spiss, speċjalment fl-oqsma differenti tal-ħajja pubblika. Konsegwenza ta' tal-kondizzjoni tal-wol u tal-kondizjonar ta' dan ir-ruoli. Però irrid ngħid ukoll li fix-xena letterarja anki dak iż-żmien mill-kittiba rġiel kont inħoss sens ta' inkuraġġiment u sens ta' sapport lejn in-nisa u mhux kien. Dik naħseb importanti
Doreen tat ċena għal reliġjonijiet differenti fil-poeżiji tagħha, iżżur il-Lvant imbiegħed b'referenzi għar-reliġjonijiet u l-filosofija Orjentali iżda l-qofol reliġjuż jibqa' dak Nisrani, it-tbatija fiżika li tittrasforma 'l Alla fi bniedem li jsibu jsibu triq fl-uġigħ. Immanuel, dan metodu ta' katarsi?
L-ewwel nett l-introduzzjoni jew il-laqgħa tagħha, l-inkontru tagħha ma' reliġjonijiet differenti, partikolarment il-Vant imbiegħed, ehm, kienet xi ħaġa pjuttost tipika għal dak il-perjodu li semmejna fil-bidu. Ehm, ġil kien hemm poeti oħrajn, anka Maltin, illi biex ngħidu hekk, iltaqgħu mal-reliġjon, mal-ispiritwalità aktar minn il-reliġjon ehm, ta' postijiet imbeda. Però kif għattinti fl-aħħar mill-aħħar il-poeta Malti eh, u dan jottu koll għal Dorin jibqa' poeta nisrani, nisrani fis-sens illi kif jider, kif jider li jien, anka iġbija l-iktar dominanti fil-poezija fil Maltija hija iġbija iġbija ta' Ġesu Kristu. Anzi, mhux tal-li hekk, tal-li naħseb illi partikolarment fis-snin sebejn iġbija ta' Kristu sofferenti terġa' li fl-opinjoni tiegħi, tidher aktar milli tidher fil-poeżja ta' qabel addirittura. Ġifieri għandek pereżempju Marja Nuvella, illi sa ċertu punt nistgħu ngħidu l-bidem illi eh, inidi il-proġett modernista Malti. Tgħid li imma Marja Nuvella kien patri għal artistennija verissim. Imma kellek Mario Azzopardi, per eżempju, xbija ta' Kristu sofferenti hija dominanti fil-poezija tiegħu. U l-istess jgħod tal-Dorin. Issa kif għadt inti Dorin tersaq lej l-ispiritwalità ħafna drabi bid-dbatija tal-ġisimha. U dan ifakkarni ħafna imma fuq hekk forsi tista' titkellem aktar Marlin appuntu il għaliex eh, ta' fil-Dorin personalment u anka kitbu fl-istess epoka, imma dan ifakkarni ħafna fl-attitudni axxetika anka tal-Medju Evu, fejn, fejn daw l-axxeti kienu kellhom din filosofija li jersqu lejn l-ispiritualità mhux daqstant biċ-ċaħda tal-ġisem kif forsi ġil interpretajnihom, imma Għall-kuntrarju, jużaw il-ġisem biex jersqu lejn l-ispiritwali. Ċoè, is-sofferenza fiżika ma tistax tnessi jew tneħħi l-ġisem għax hija sofferenza appuntu fiżika. U fil-każ ta' Dorin Micallef, is-sofferenza hija waħda mit-temi prinċipali tagħha. Sofferenza emozzjonali imma partikolarment dik fiżika wkoll. U naħseb illi iva, is-sors ta' dan kollu, anke jekk fuq livell subkonxju, huwa dejjem il-messaġġ nisrani. le li fl-aħħar mill-aħħar eh, is-simbolu l-iktar qawwi tal-Kristjaniżmu huwa Ġesu Kristu imsalla, jiġifieri l-apiċi tal-tbatija u ġber. U naħseb li Dorin timxi fuq dawk il-binarji ukoll.
Fl-2011, fit-3 ta' Diċembru, saret konferenza Għaxar Snin mill-Mewt ta' Doreen Micallef biex il-poetessa kemm bħala kittieba u kemm bħala persuna tingħata attenzjoni xierqa għall-kontribuzzjoni tagħha. Immanuel inti kont preżentajt il-konferenza u Marlene inti kont preżentajt studju li wara ġie ppubblikat. Immanuel, tgħidilna aktar dwar din il-pubblikazzjoni, jekk jogħġbok?
Ara, jiena l-interess tiegħi f'Dorin, eh, l-interess akkademiku tiegħi f'Dorin beda ftit qabel dak iż-żmien. Meta kont dħalt nallem il-kulleġġ tal-università, eh, kien hemm xi poeżiji ta' Dorin illi jiena kont nallem lill-istudenti. U kienu poeżiji li kienu jbeżżgħu lil ħafna. Il-għaliex? Irridu ngħiduha din li Doreen hija poeta impenjattiva ħafna. Jiġifieri il-qarrej ta' Doreen huwa qarrej illi se jidħol fil-poeżija tagħha u se jidħol bir-ruħ u l-ġisem kif ngħidu. Mhix poeżija li taqra qabel torqod biex ngħidu hekk, mhix poeżija illi taqra ħdejn il-baħar Hija poeżija li titlob ħafna impenn mill-qarrej u dan huwa wara kollox l-ispirtu modernista. Però l-poeżiji tagħha kienu ibeżżaw lil ħafna, ma' poeżiji ħafna drabi twal, poeżiji illi jneħħu jirrifjutaw anzi ir-regoli illi soltu nassoċjaw mhux biss mal-poeżija, manka mal-grammatika stess. U iva jagħmel qari diffiċli. U jiena dejjem ħassejt illi kienet ħasra illi Dorin li kella sensibilità kbira mara ta' filosofija wiesa' mmens, ma kienieċ tingħata l-importanza appunto x'kienet tbeżża' lin-nies, tbeżża' ovvjament tra virgoletti. U allura l-ewwel ċans li kelli li mmexxi teżi kelli studenta illi kitbet it-teżi tagħha fuq Dorin Mikallef. Kienet teżi maqsuma f'żewġ partijiet, l-ewwel parti tagħha kienet eh, il-parti biografika għax laqqas kellna biografija ta' din il-persuna, it-tieni parti kien studju eh, fuq il-poeżija tagħha. Marlin kienet waħda minn dawk il-persuni li din l-istudenta eh, avviċinat il għaliex eh, Marlin kienet tafa personalment, un bat Marlin suġġerit numru ta' nis li setaw jgħinu lil din l-istudenta. Emmek beda l-interess veru propju. Meta mbagħad kien hemm eh, eh, l-10 anniversarju minn mewta, kelli xorti li dak iż-żmien kont fil-bord tad-diretturi tas-St. James, illum il-ġurnata jismu iċ-ċentru għall-kreattività jew xi ħaġa. U allura kelli l-faċilità illi norganizza din il-konferenza illi fiha tkellmu nies li kienu jafuha personalment, Marlene, nies oħrajn li kellhom kuntatt magħha anke fuq livell personali. Imma ukoll ħadna faċċati differenti tagħha, Dorin bħala mara, Dorin il-kontribut politiku tagħha, Doreen u l-erotiżmu fil-poeżja tagħha, Doreen u l-ideat filosofiċi tagħha, Doreen u l-imħabba, kien hemm numru ta' temi illi ddiskutejna dik il-ġurnata. Eventwalment, jiena dejjem xtaqt ukoll illi ġaladarba Doreen m'għadhiex magħna, jinġabru x-xogħlijiet kollha tagħha f'volum wieħed. Jiena nħoss illi meta poeta jħallina niġbru anke x-xogħlijiet inediti tiegħu jew tagħha, skużani, u jinġabar kollox f'volum. Nemmen ħafna fiha din. Però kelli ħafna x'nagħmel jien u l-Akkademja tal-Malti permezz anke ta' Victor Fenech, illi wkoll kien jafha personalment, ħa xogħol eh, kbir illi jeditja il-papers li ġew ippreżentati matul dik il-konferenza. U eventwalment ġi publikat żewġ volumi ix-xogħlijiet kollha ta' Dorin plus xogħlijiet inediti li ma kienu għadhom ma derux li nstabu wara mewta u il-papers li ġew ġew eh, imresqa matul dik il-konferenza. Marlin, fl-istudju tiegħek issemmi l-espansività fil-versi ta' Mikallef. Tagħmel referenzi għan nies li jissemmew fil-poeżija fil-poeżiji ta' Dorin. Min kienu n-nies li influenzawa? Eħe,
kien hemm ħafna nies li influenzawha naturalment, imma fost il-Maltin li influenzaw il-kitba letterarja ta' Dorin, ħansemmi il-kittieb Francis Ebejer, il-kompożitur Charles Camilleri, il-kittieb Oliver Friggieri u diversi membri oħra tal-moviment qawmien letterarji, dawn kellhom ċerta influenza. Ir-Reverendu Peter Serracino Nglott li kien jien ħafna lil Doreen biex titgħallem u żżid l-edukazzjoni letterarja u kulturali tagħha. Hawn Malta eh, il-Professur Serracino Nglott kien waqqaf għaqda dwar Pierre Teard de Chardin li kien patri ġiżwita mistiku kif ukoll xjenzjat u filosfu ta' fama internazzjonali. Niftakar li Doreen, jien, Joe Friggieri u Rena Balzan konna membri ta' din l-għaqda. Il-kitba ta' dan il-Ġiżwita kienet u għadha timpressjonani anki lili. Doreen kienet tħobb ħafna tirreferi għal dal-Ġiżwita li kien influwenza ħafna wkoll lilha. Hi kienet kitbet fil-fatt essej twila dwar Chardin bit-titlu ta' Il-ħidma xjentifika vis-à-vis il-filosofija f'Teilhard de Chardin. Dan il-Ġiżwita kienu jinteressawh ir-reliġjonijiet Orjentali. Kien jippromovi d-djalogu bejn twemmin differenti Kien jemmen ħafna l-integrazzjoni tal-fidi Kristjana u tax-xjenza fl-unità tal-materja u l-ispirtu fl-psike individwali u kollettiva tal-bnedmin u fl-evoluzzjoni spiritwali tal-bniedem u tal-univers. Din l-għaqda f'Malta kienet rivoluzzjonarja fi żmienha. bħalma kien hemm ħafna qdiet kif qal Manwel qabel ta' tibdil u rivoluzzjoni, anki fil-Knisja stess kien hemm ċertu tibdil. Eh, u eh, kienet rivoluzzjonarja speċjalment dwar l-atteġġament l-espressjoni tal-fidi kristjana u tal-ġejjini tal-bniedem. Kif ppruvajt nispjega fl-istudju tiegħi dak li ktibt, naħseb li fil-poeżiji ta' Dorin tidher l-influwenza ta' Chardin. Naturalment mhux ta' Chardin biss u hemm l-elementi oħra, imma ċertu aspetti ta' Chardin xorta naħseb komplew jegħnuha anki biex tkun assertiva. għax Chardin kien assertiv u rivoluzzjonarju baqa' Ġiżwita baqa' fil-Knisja għavolja l-kotba tiegħu għall-bidu laqas irdu jippubblika u għamlu l-Knisja stess. Baqa' xorta ta' illum aċċettat. E, ġifieri kellha dik iċ-ċerta e, ammirazzjoni lejh. U Eh, naturalment ukoll eh, hemmhekk fil-poeżi tagħha nsibu allużjonijiet għal nies oħra eruditi ta' fama internazzjonali. Jiena semmejt miġarġena x'qed ngħidu aħna fuq il-kuntest tagħha li għalkemm timraħ fuq reliġjoni differenti hemm l-element Kristjan kif qed kif kien għal Malwes ġifieri. Fil-poeżiji ta' Dolina nsibu pereżempju allużjonijiet għal Einstein, Jung, li Jung kienet ġieli nintaqgħu Jung tila u Jung nieżel għax jien kont inħobbu ħafna u għadni u anki hi. Allura speċi suġġett u ġieli anki sellifta xi kotba ta' Jung jiena. Eh, Jung, Tolstoj, Dante kienet eh, tal-alludi tal-jom fil-pożi, Nietzsche, Goethe, li kollha b'xi mod jew ieħor ħallew l-impatt u influwenza fuq is-sibijiet tagħha.
Grazzi Marlin u grazzi Manuel tal-kontribuzzjoni ta'kom f'dan il-programm. Tajjeb infakru li semmija li il-Kunsil Nazzjonali tal-Ktib ta' kull sena inedi konkors nazzjonali tal-poezija. Kull sena l-konkors jiġi ġudikat minn ġurija maħtura mill-Kunsil Nazzjonali tal-Ktib. Il-ġurija tevalwa l-poeżiji anonimament skond damma ta' kriterji li jiffukaw fuq l-awtentiċità, is-saħħa immaġinattiva, il-karattru distintiv fil-vuċi tal-poetika u l-użu oriġinali tar-ritmu u l-figuri tat-taħdit. Ir-rebbieħa tal-konkors jinħabru u jirċievu l-premju tagħhom f'ċemrimonja ta' premjazzjoni matul il-Festival tal-Ktieb. nazzjonali tal-ktieb tal-2021. Hemm premjijiet monetarji u ta' kotba rebbieħa u tistgħu issibu iktar informazzjoni li żuru www.ktieb.org u .mt. Għal darboħra nistgħu ma nifqu qatt niddiskutu lil Dorin Micallef iżda l-ħin tagħna huwa limitat. Grazzi ħafna Marlin Saliba u Manuel Mifsud u grazzi Grazzi lilek.
Thank you, grazzi lis semmija tal-li tawna widen għal programm ieħor taħt il-qoxra. Inaqdu magħna għal